Sou, mir géifen dann proposéieren unzefänken. Ech soen Iech am Numm vun den dräi national representative Gewerkschafte villmools Merci, dass Der zu esou vill haut de Moie komm sidd. An ech proposéieren och, dass mer elo folgend virginn, Ech wäert ufänken, andeem ech op d'sozial Situatioun vun de soziale Beziehungen hei zu Lëtzebuerg aginn an de Patrick Dury wäert weiderfueren, wou en Déi Punkte vum Aarbechtsrecht traitéiert, déi am Moment an der Diskussioun oder missten an der Diskussioun sinn, an de Romain Wolff, dee wäert dann och a sengem Sënn par rapport zu deenen zwee Sujeten Positioun bezéien. Mer probéieren, an den Zäitlimitten ze bleiwen, an ech giff dann direkt ufänken. Mär hunn mat Sécherheet eng Krisis vun, wéi soll ech et nennen, vum Lëtzebuerger Modell, deen iwwer 40 Joer fonctionnéiert huet oder bal 40 Joer fonctionnéiert huet. Mir hunn eng Krisis vun deem, wat een vläicht méi en allgemenge Begrëff nennt vun der Sozialpartnerschaft. An et gëtt eng Ursaach dofir, dass mer déi Krisis hunn, an déi heescht UEL, respektiv déi Patronatsverbänn, déi an der UEL organiséiert sinn. Un der Gewerkschaftssäit hänkt et net. Ech wëll direkt soen, dass d'Gewerkschaftssäit, den LCGB, d'CGFP an den OGBL festhalen, Mir stinn hannert dem Lëtzebuerger Sozialmodell, mir stinn hannert dem sozialen Fridden. Mär stinn zu de soziale Verhandlungen um nationale Plang. Mär stinn zu deenen Institutionen, déi gesetzlech gefaasst sinn, fir de sozialen Dialog hei zu Lëtzebuerg ze organiséieren. Mär stinn zum lëtzebuergesche Kollektivvertragswiesen a mär stinn zu der betriblecher Matbestëmmung. A mär stinn eben zu engem Modell, wou mer prett sinn, och an der aktueller Situatioun Verhandlungsaccorden ze fannen, an dësem spezifesche Fall um Niveau vum Aarbechtsrecht, mir kommen drop zeréck. Et gëtt eng aner Säit, déi UEL heescht, déi steet net méi zum Lëtzebuerger Modell, déi stellt eeben déi sozial Verhandlungen grondsätzlech A Fro, an et kéint een et och anescht beschreiwen, Si wëlle keng Verhandlunge méi a keng Accorde méi mat der lëtzebuergescher Gewerkschaftsbewegung um nationale Plang, an ech kommen och nach op de betriblechen zeréck. Deen, déi Haltung do, ech kéint se nennen, salariatsfeindlech Handlung, ech kéint se och nennen, datt se D'Gesellschaft stoud secher net responsabel, ass weder wirtschaftsch, sozial nach politesch. Déi kënnt net vun gëschter. Et ass e System hannendrun. Et ass eng Strategie hannendrun, déi e Patronat schonn zënter Joren hei am Land verfollegt. Ech kéint elo, ech maache kee laangen Exkurs, mee Jiddfeen erënnert sech nach un d'Lissabon-Strategie, wou nach just sech drop ausgeriicht ass op déi sougenannte Kompetitivitéit, an dat Sozialt a Gesellschaftspolitescht ass an den Hannergrond verschwonnen. Mär hunn hei Jore vu schlechten Tripartite-Verhandlungen dono kritt, virun allem permanent Attacke géint den Index. A wat d'Patronatsäit ubelaangt, Déi huet finalement dat, wat se haut mécht, nämlech, an dësem Fall ass et de Boykott vum Comité permanent du travail et de l'emploi, dee Boykott schonn eigentlech ugefaangen, maja, zum Beispill mam Wirtschafts a Sozialrot am Joer 2010, wou si unilateral de Sall verlooss hunn a gemengt hunn, hei wären, an där Enceinte wäre keng Accorde méi Ze fannen, bon, et war keng méi ze fannen, aus dem einfache Grond, well se keng méi wollte fannen. 2012, wou mer drëm fäerdeg bruet de Wirtschafts a Sozialrot bëssen un d'Fonctionnéieren ze kréien, mee soen d'Ried eraus, e leeft zënterhier op Krätschen. Déi Strategie vum Patronat, do ginn et aner Datumen, 2014, d'Regierung huet en Accord proposéiert, den, ech soen se a mëttlerweil sougenannte Sozialpartner, fir dass den Indexsystem erëm normal soll am Land fonctionnéieren, dass eng Säit, déi en ofgelehnt huet, d'UEL, an ech kann Iech och soen, an deene Réuniounen, déi mer haten am Semestre européen, deemools schonn esou ugeschwat gi si vun eiser Säit, Wat ass da, wann d'Inflation erëm hei urappt hei am Land, do hu se zouginn, dass se dann direkt den Index erëm wäerten attackéieren. Ech kéint awer och 2014 nennen, wou et net méiglech war, e gemengsamen Avis ze kréien am Wirtschaftssozialrot zu enger Reform zum Personaldelegatiounsgesetz. Schlëmmer nach, e Gesetz, wat schonn 20 Joer drop gewaart huet, reforméiert ze ginn, si si dohinner gaangen a si wollten dat aalt Gesetz och nach verschlechteren. Dat war d'Positioun. Esou vill och do zur Sozialpartnerschaft. 2016, Pan-Verhandlungen, d'Aarbechtszäitdiskussioun, wou se just eng Fuerderung haten, total Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten am Aarbechtsrecht. An do ass et keen Accord ginn um Verhandlungsdësch, erëm eng Kéier duerch hir, duerch hir Haltung. A wann haut behaapt gi vun hirer Säit, do wär en Accord um Verhandlungsdësch, verstinn ech dat, um Verhandlungsdësch ass ni en Accord fonnt ginn an herno ass e Gesetz agefouert gi wat, schlussendlech eng Kompromissléisung war, well och op eiser Säit ginn et do eng ganz Partie Punkten, déi net onbedéngt op grouss Léift stinn, mä mir hunn awer eis gepackt an eis net opgereegt, wéi si et permanent nach maachen, well si total Flexibiliséierung dank der Gewerkschaftsbewegung net erreecht hunn. Ech kéint awer och 2016 nennen, wou se an der Gesondheetskeess dohinner gaange sinn a gemengt hunn, d'Patronat, si wéilten d'Cotisatiounen net méi bezuelen fir d'Prestation en nature. Erënnert Är Iech drun? D'Rauschs klammen aus hirer Verantwortung um Niveau vun den ëffentleche Sozialversécherungen hei zu Lëtzebuerg. 2017, Avis Wirtschafts a Sozialrot, net méi méiglech, iergendwou eng gemengsam Positioun ze entwéckelen, a mol net eng minimalistesch, an der Diskussioun iwwert Eng strukturell Reform wat de Mindestloun ubelaangt, ech kéint déi do Beispiller nach weider nennen, zum Beispill bei den sougenannten Accords interprofessionnellen, déi jo iwwer d'Kollektivvertragsgesetz als Méiglechkeet virgesi sinn, do gëtt et en neit Gesetz zu de Camps des Paintons, lo misst jo ënner anerem iwwer Accords interprofessionnellen dat Ganzt ëmgesat ginn, dass och d'Leit an de Betriber kéinten dovu profitéieren, Dat gëtt och boykottéiert vu Säite vun der UEL, grad esou wéi d'Erneierung zu dem Accord interprofessionnel, dee besteet zu dem Teletravail a vun anere Méiglechkeeten, déi hinnen da jo och eigentlech ugebuede gi sinn, nämlech zu deene Punkten, wou de Patrick Dury nach drop wäert eben agoen, déi am Regierungsprogramm stinn zum Aarbechtsrecht, ze probéieren och ausserhalb der Enceinte vum CPT mat hinne mol als wierklech dann als Sozialpartner Verhandlungen unzegoen, och dat hu se ofgeleent. Den 18 September hu se deklaréiert, um Niveau vum Comité permanent de travail et de l'emploi, datt si do net wéilte verhandelen, mat dem, soen ech, wahnsinnegen Argument, komplett falschen Argument, si hätte während 40 Joer laang am Lëtzebuerger Sozialmodell, am Lëtzebuerger Modell an deem sozialen Dialog do weider näischt aneschtes wéi Nidderlagen erlieft, wat eng absurd Deklaratioun ass, well all déi Accorden, déi do fonnt gi sinn, dat waren ëmmer Verhandlungskompromisser an Dir huet och d'Gewerkschaftssäit och an deenen Accorde plomme gelooss, grad esou wéi déi aner Säit. A wann een haut déi Verhandlungskompromisser als Nidderlagen klasséiert, Jo, dat mécht nëmmen een, deen nach just total Fuerderungen huet, total Fuerderunge géint d'Aarbechts an d'Lounbedingungen a géint d'gewerkschaftlech Verhandlungsrechter vun de Salariéen. Et ass net nëmmen en Affront géint eis, géint déi national representativ Gewerkschaften, géint eis Verhandlungsrechter, eis Verhandlungsméiglechkeeten um nationale Plang an den Institutionen, wéi se heeschen, Wirtschafts a Sozialrot, Konjunkturcomité, Gesondheetskeess, wéi an dësem Fall Comité permanent du travail et de l'emploi, respektiv och am nationale Koordinatiounscomité vun der Tripartite, wou u sech e Krisen, en Antikriseninstrument ass. Et ass eng Attack géint eis Méiglechkeeten, géint d'Gewerkschaftsbewegung. A wann een, an dat wëll ech elo ganz kloer betounen, wann ee géint d'Verhandlungsrechter vun de Gewerkschaften ass a géint hir Fäegkeeten an den Institutionen ze verhandelen an ze diskutéieren, respektiv domat gläichzäiteg déi Institutionen a Fro stellt, dann ass dat zudéifst salariatsfeindlech, well schlussendlech Wann d'Gewerkschaften an de Rechter vun der Verhandlung ageschränkt ginn, dee Moment geet et virun allem, an dat ass dann d'Endzil, ëm d'Aarbechts an d'Lounbedingungen insgesamt, d'Sozialkonditioun vum Salariat. An dat ass, wéi dräi, déi dräi Gewerkschaften hei um Dësch sëtzen, absolut inakzeptabel. Et ass och en Affront net nëmmen géint d'Gewerkschaften, et ass och en Affront géint d'Regierung, D'Regierung huet zwou Saache gesot. Dës Regierung, déi et jo schonn eng Kéier virdru gouf, huet 2014 gesot, dass si wéilt de sozialen Dialog no all deenen Tripartiteserfahrunge vun de Jore virdrun an Austeritéitspolitiken, déi gefuer gi sinn, wéilt en de sozialen Dialog hei am Land revitaliséieren. Dat war d'Deklaratioun vum Premier Minister Bettel deemools. Regierungsprogramm dës Kéier, a mir konzentréieren eis haut dann eben op de Comité permanent Travail et de l'emploi an op d'Aarbechtsrecht, wat d'Aarbechtsrecht ubelaangt, eng Vielzahl vu Punkten opgezielt, déi bluttnoutwenneg sinn, dass se diskutéiert ginn an dass eben do reforméiert gëtt, well ech wëll och dat hei direkt an just an engem Saz soen, en Aarbechtsrecht, wat net ugepasst gëtt, wat veraalt ass par rapport zu der schnell sech entwéckelnder Aarbechtswelt, Digitaliséierung an Net-Digitaliséierung, dat ass en Aarbechtsrecht, wat u Kraaft eben ofhëlt, an dat riicht sech ëmmer géint d'Salariéen. Dofir sinn déi Punkten, déi wäerten évoquéiert ginn, immens wichteg. An et ass och gutt, dass se am Regierungsprogramm stinn. An den Affront ass dann, wann haut eng UEL seet, dat wëlle mer net. verhandelen, mä wëlle keng Dräierverhandlungen dozou, wa gläichzäiteg am Regierungsprogramm steet, dass de Comité permanent du travail et de l'emploi soll revaloriséiert, opgewäert ginn, éischtens, an zweetens, wou och ganz kloer gesot ginn, dass eng ganz, ganz Partie vun deene Punkten, déi am Programm stinn, sollen am CPTE diskutéiert ginn. Dat ass dat, wat d'Patronat haut oflehnt, ze maachen. A wéi gesot, et ass eng Attack géint eis gewerkschaftlech Rechter. An ech erlabe mer an dësem Zesummenhang hei den Här Buck als President vun der UEL ze zitieren, nämlech an engem Bréif, deen en un d'Dirigeants d'entreprisen, also un hir Memberen, geschéckt huet. Ech soen do just ee Saz, Le dialogue social, Au niveau national, qui se voudrait équilibré n'est rien d'autre, n'est rien d'autre qu'un instrument pour permettre aux syndicats de se positionner en force politique. An dat ënnermauert dat, wat ech elo virdu gesot hunn, d'Strategie, eis u sech anzeschränken an eise Verhandlungsrechter an domat eben och par rapport zu de gesamten Interessen, déi mer par rapport zum Salariat ze vertrieden hunn. Ech kommen op e leschte Punkt. E leschte Punkt, dat ass, well do ëmmer gesot gëtt, Jo, mä mir sinn de sozialen Dialog, den nationale Plang wëlle mer net, mä mir wëllen en, mä mir féieren en um Niveau vun de Betriber. An och do solle mer ganz kloer Sprooch schwätzen. Wat si um Niveau vun de Betriber wëllen, dat ass zu hirem eenzele sozialen Dialog, zu hirem eenzele Subordonné do, an deem se da wëlle wäismaachen, Mir si jo hei dann op Aarnhecht. Well Ech hunn scho virdu gesot, eng Opwäertung vun de Matbestëmmungsgesetzer hu se an all deene leschte Jore strikt ofgeleent an an si maachen och Obstruktiounspolitik géint d'Lëtzebuerger Kollektivvertragswiesen. Si ënnerhuelen alles, fir dat Kollektivvertragswiesen ze schwächen. An dofir si se och do, géint eng noutwendeg Reform vum Kollektivvertragswiesen. An net nëmmen, an net nëmmen dat, mee schlussendlech si se domat och géint eigentlech de Grondsaz vum Lëtzebuerger Modell, nämlech d'Zesummespill vun dem Indexsystem mat deem, wou se ëmmer soen, dezentral Négociatioune kënnen ze féieren um Niveau vun de Betriber. Dat stellen si selwer haut a Fro, déi Dezentraliséierung, well si wëllen néierens nei Kollektivverträg, si wëllen nach just a villen, ville Betriber hei am Land Salariéen, déi schwaach representéiert sinn, déi eigentlech keng Rechter hunn an déi keng Méiglechkeeten hunn, hir Aarbechts a Lounbedingungen iwwert de gewerkschaftleche Wee ze verbessern. Ech soen dat elo just, well se jo ëmmer soen, um Niveau vun de Betriber féiere mer, ass alles paletti mam sozialen Dialog. Ech soen Iech haut, wann iwwer 50 Prozent hei mëttlerweil vun de Salariéen hei am Land kee Kollektivvertrag hunn, dann ass iwwerhaapt näischt paletti. An anere Wieder, an da kommen ech zum Schluss, et geet elo duer, eis geet et elo duer, mär akzeptéieren dat net, wann e Patronat mengt, hei misste mer kee sozialpartnerschaftlesche Modell méi hei zu Lëtzebuerg hunn, da wäerte se eis ze spiere kréien op engem Punkt, nämlech mär kämpfe fir eis gewerkschaftlech Verhandlungsrechter op alle Pläng, a mär kämpfen ebe fir d'Aarbechts an d'Lounbedingunge vun alle Leit, déi hei am Land schaffen. A wann eng Säit de soziale Fridden, de Lëtzebuerger Modell a Fro stellt, jo da ginn et net méi vill aner Weeër, da wäerten d'sozial Konfliktpotentialer an d'Lut goen an domat och d'sozial Konflikter. Grouss Fro, wëlle mer dat hei zu Lëtzebuerg? An genau do ass och d'Regierung elo gefrot, si däerf do net noginn. Si däerf do net noginn. Si muss sech hannert hiren eegene Programm stellen, hir eegen Aussoen zu de soziale Verhandlungen hei am Land, a si muss déi Institutionen stäerken. Si muss dat, wat se ugekënnegt huet, d'Promotioun vum Kollektivvertragswiese maachen. Si muss sech wiere géint en Affront vun der UEL, deen eng Regierung an hire Programm hei a Fro gestallt huet. Mir fuerderen also do och däitlech Signaler vun der Regierung. D'UEL ass opgefuerdert un de Verhandlungsdësch zeréckzekommen. Am Verhandlungsdësch war et si jo zwou CPT-Reuniounen ugesot fir am Dezember, mee do geet et net duer dohinner just dohinner ze goen. Hei geet et ëm Dräierverhandlungen. An deen, dee just dohinner geet an eng Positioun vertrëtt a mengt, dat wär et da gewiescht, esou e bësse wéi den Här Würth dat 2016 gemengt huet, dat soll sech just nach op engem Niveau vu Consultatioun beweegen, jo, dee, dee muss dann eben de Sall verloossen, nodeem e seng Positioun gesot huet. An da wäerte mäer mat der Regierung eben verhandelen, dat, wat ze verhandelen ass. Walfall Bipartiten oder esou eppes, dat kënnt natierlech an dësem Fall net a Fro. Dat wär u sech vun der Regierungssäit jo weider näischt aneschtes wéi dann d'Ënnerschrëft ënnert d'Opkënnegung vun der Sozialpartnerschaft hei zu Lëtzebuerg. Voilà, ech sinn elo zum Schluss ukomm. Just, mär hunn als Gewerkschaften eng Plattform 4.0 gegrënnt. Dodrop wäert de Patrick Dury och elo mat Sécherheet agoen. An, wéi gesot, mir hunn aus all deene Grënn dann eis Delegéierten opgeruff, eng éischt Protestmanifestatioun ze maachen den 19 November um 7 Auer am Hotel Alvis. Voilà.